Na ba na eh, odwa bɛwu na ɔmu yɛ a yɛfrɛ no odwa ti. Me ne wo kasayɛboɔ biara nyɛ dɛ yɛnkɔ soro. Ba ɔmo deɛ ɔmo bɔ mpaeɛ sɛ sɛsɛ patro boɔ nyɛ dɛ nkɔ soro na anka nnɛ yɛ sɛ bɛtɔ gallon one million na aban yɛ kɔ ka ɔmo sɛ oo yɛ yɛ kaa Russia Ukraine mo ante ase nti mo nso mo ka wei nyinaa yɛde pia kaa nti nnɛ wo yɛ Ghanani na wo kɔ nkotodwe anim na wo bɔ mpaeɛ atia honhommɔne, akaberɛkyi a wɔn pɛ sɛ ɔman no birikyire bɛbɔ yɛn na economic ɛyɛ ɛyɛ sikasɛm nhyehyɛeɛ a adi yɛ a yɛn ho atɔ yɛn no yɛbɛsa akɔ ahokyerɛ mu a wobɔ atia obi a bɔ tia NPP so ah. yes because ɔmo ɛɛbɔ mpaeɛ sɛ ntɔkwa no ɛbɛgyina mu akyɛ na petrol bu ayɛ dɛ akɔ so you see wontumi mfa Russia ne Ukraine war no ɛnkɔmpɛ ɛyɛ Israel, America ɛne Iraq no geographically koraa no it doesn't make sense. Wohwɛ Ghana yɛ top ten yɛ top ten largest traders a yɛne wɔn di dwa Russia ne Ukraine ne wɔn mu bi anka ho. Wate aseɛ?
Abusua de tenya nsɛm adi nka aka akyerɛ wo sɛ nsɛm a ɛkɔ so wɔ ɔman kronkron Ghana mu asɛe no yɛ nsɛm a ɛkɔ so wɔ kurom anom no deɛ ahanom nko ara na sɛ pii tɔ nsuo mu a yɛbɛma w'aso ate ne sɛ nti no me nsa aka this particular video a madi nkan apira mu kakra bi, na mmom nea ɛnyɛ ne nyinaa, kakra bi a na madi nkan abɔ ama wɔahu sɛdeɛ ɛsi teɛ no, na mmom yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔ enjoy the rest of the video no de ato aso de aba na woahu sɛdeɛ ɛsi teɛ. Wohu sɛ video wei ɛwa nti mɛsrɛ sɛ wobɛnya berɛ wɔ aberɛ a yɛbɛhwɛ deɛ aka no de ato aso no. Na ansa na no, Wadarima, sɛ wonnya nsubscribe mfa ma YouTube channel yi a, na wode wo nsa abɔ subscribe button so de ama me. Wowie a na watɛn no on the bell notification icon sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time biara no me drop video wɔ channel yi so a, nsa bɛka bi ntɛntɛm. Mekyia adom anaa? ɛda subscribe button no nkyɛn hɔ nom no, wo subscribe wie a na wabɔ so na wayɛ no saa de ama me na biribiara nso atumi ayɛ kama kama kama. Yɛnkɔ na yɛnkɔ enjoy the rest of the video no, ɛmfa mbrɛ esisi ɛ. Bill is the no plan no cash bill, no plan no cash, if it's not in the plan you won't get any cash and the specific loophole it seeks to close is,

by the NDPC. Okay commander.
Yeah director. Ɛnɛ nsɛm no dɔɔso.
Of course. But ansa na Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah adi nkɔmmɔ. Yeah. Wei yɛ private members bill. Yeah. Ɛna Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah nko ara finance a. Okay. Ɔde akɔ piem wɔ parliament sɛ parliament nnwennwene ho. Okay. Na mmara mmɛyɛ mmara bakoekoan Bɔ mmɔden akyɛ emu na afei no yɛni nsɛm no ho nkɔmmɔ. Wɔ, yɛn Agya, ma me ne wo asi in the first place because mm. nkɔmmɔ wei mu ɔdɛ yeah. na yɛnya adagye na yɛni ne yie paa. Mm -hmm. Na Kwadwo Ɔpɔ Nkrumah bill yi ɛyɛ public financial management bill mm -hmm. ɛna ɔde kɔ akoto parliament mm -hmm. yɛ a ɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ yi yɛnyɛ mmara na ɛnsi finance minister kwan sɛ project biara yɛn capture yɛ ɛwɔ national development plan mu no ɛni sɛ ɛde sika kɔhyɛ mu agye sɛ adeɛ no yɛ emergency a yɛanyɛ a ɛnyɛ yie nti wei ɛyɛ bill a ɔrehwɛ anim sɛ mm. parliament bɛ aprovu mm-hmm. yɛyɛ ho adwuma ne yɛgye tom a na ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ ade yɛbɛsɛe sika ah. ɛwɔ ɔman wei mu enti memfa no sɛ biribi te sɛ national cathedral wohu sɛ ɛna ɛni ɔman no plan mu dabi ɛna doda nkwakufoɔ adoa ne ka sɛ onyankopɔn ahyɛ ne bɔ enti yɛbɛkɔ akɔda asɔre kanofori atase makɔ akɔtwe sika bi afiri ase yɛmfa nkɔhyɛ eh, national cathedral yeah. asɔfofoɔ agyegye sika kanofori atase yɛ ɔmede amoɔ mo momfa wɔ ɛnyɛ se momfa wɔ ɛnyɛ se ɛnyɛ ɔman ne plan ɛde kɔdɛ ɔpɔn kuroma apakyɛ sɛ ɔno nko a na ɛfinanse ah. yɛmfa nkɔ pie wɔ parliament yɛnyi ntom na ɛnsi atofoɔ se ho kwan mo na rata ne nkɔmmɔ no ɔsan tire mu mhm. but yɛn start with finance minister hɔ no nko a because ɔse Yɛbɛkɔ Metropolitan Assemblies, yeah. Municipal Assemblies, ɛne District Assemblies ne nyinaa mm-hmm. sɛ ɔmo yɛ project bi wɔ hɔ mm. na yɛn capture no wɔ National Development Plan ne mu a ɛnyɛ adeɛ ni sɛ ɔman ne sika ɛkɔm. Na director wonim uh-huh. nkɔmɔ yɛ nkɔmɔ bi a mm. sɛ wohwɛ ne yie paa memɛka sɛ anka me ne kwadwo ɔpɔnkrom ayɛ adwen mm-hmm. nanso mewɔ asɛm ka. Mm-hmm. Bertha, Dɛn nti a ka me ne Kwadwo Oppong Nkrumah yɛ adwene sɛ sɛ yɛwɔ saa mmara wɔ yi a, ka National Cathedral no, ɛnyɛ ade a ka sika bɛkɔ akɔhyɛ. Ɛnnɛ yi, ka yɛnkyɛ sika no, Furata sɛ yɛaspɛnde about hundred million dollars because ninety seven million dollars on National Cathedral, yɛrepɛ sika no agye. Project no nso a, ɛmmiiti value for money because sɛ ka yɛyɛeɛ no, ɛne yɛasi dan no asi hɔ mpo na yɛse Asɔredan nyɛ yɛn plan but at least sika na yɛasɛn no. Yɛasi dan no asi hɔ, enti ebia yɛnconvert anaa yɛntɔn dan no a, writer no mpo yɛbɛka sɛ yɛbɛte yɛn ka, but nnɛ yi yɛntumi nte yɛn ka. Dabi. Enti ɛba saa a, na ɛkyerɛ sɛ sɛ mmara no wɔ hɔ a, anka saa problem no amma. But baabi a me ne Kwadwo Ɔpɔn Nkomo problem nie, ɔyɛ member of the finance committee a ɛwɔ parliament under NPP administration, na Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah yɛ cabinet minister. Enti saa nyansa wei no oh. ɔmo wɔ power na onim nyansa wei. Ɛhɔ na me nso mo problem ɛwɔ no. Mhm. NPP ɛtena akonnwa so eight years. Of course. Kwadwo Oponko ma ho saa nyansa wei. Yeah. NPP ɛkɔ opposition one year pɛ yi. Yeah. Ɛna Kwadwo Oponko ma ho nyansa sɛ yɛnkɔɛ saa bill wei. Rata nti deɛ wo kɛn. Ah. Ɛhɔ na Ghana fo bebree nso questions ni gyina o. Ɛbɛrɛ ne yɛ si na sena cathedral. Of course. Wɔn nkɔ nkɔɛ saa bill wei. Because ɛhɔ na maa dwen kɔɔ yɛ sɛ. Eh. Time a yɛyɛ project a mfasoɔ nni so, yɛn capture wɔ national project mu no, ɛhɔ na ka w'adwene bɛkɔ so sɛ daabi, a adeɛ wei yɛn capture yɛ, na adɛn ne yɛsɛ sika yɛ, ɛnyɛ emergency project nso so, ɛhɔ no w'adwene amma. But ɛnnɛ yi no a aban no nkaa sɛ ɔrekɔyɛ project bi a yɛn capture yɛ no, afei deɛ wose yɛmfa saa adeɛ no mmɛhyɛ yɛn mmara no mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aban no nkɔsɛe sika, meanwhile wo na wowɔ aban mu ɛna yɛresɛe sika, woantumi anka hwee. na mo nyinaa mote hɔ dinn director mm. mo ka ama no tom gye sɛ sɛbi asukuufoɔ nkwadaa a yɛde wɔn kɔbɔ deɛ tikyani ne bɛka na wɔn tie mm-hmm. director assume sɛ woyɛ cabinet minister mm. na o party asɛvu eight years na moayɛ reckless management wɔ economy nim mm-hmm. moasɛe economy no moahye sika mm. hwɛ contractors a momma wɔn sika a wɔagye sika na ɛnɛ yi yɛnhu wɔn baako adwane kɔ india Director sɛ wo check number of sika akɔ waste under MPP administration mm. for eight years a mm. ɛbɛ yɛ nwanwa sɛ ɛnɛ yi kwadwo ɔpɔ nkruma nya ano ka sɛ mm. yɛn make sure sɛ yɛn nsɛe sika na mebisa sɛ ɛnɛ yi yɛbɔ ban ɔsɛ yɛn si kwan no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ntokuro bi a wɔ baabi a sika fa mu kɔ no yɛn tua ntokuro no nya na dwen kyerɛ ne sɛ ɛyɛ a na political parties ni ba power saa projects na wɔn fa ho didi. Oh. Enti yɛntua ntokuro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛmia NDC foɔ uh-huh. na NDC foɔ nyɛ sika bi nni na wɔn de bi akɔma wɔn nkorɔfoɔ ɛbɛrɛta me point ne ne sɛ ɛnna sika nso amanfoɔ adi mm. yɛ yɛ so sɛ wɔn abɔ yɛ korɔ no no deɛ na kɔdwa o pɔn nkroma ɛyɛ afa ho ama yɛagye sika. mese ɛnna yi ɛnna yi NPP foɔ nia no so wɔn kasa dwɔm ama aban ho. ɛbɛrɛta I'm sure. yɛn Ghana foɔ ne yɛn ne dwɔm ama aban. ɛwɔ bibi yɛ. of course npp fo ɔmo nyɛ ghana fo. of course ɔmo nyɛ ghana fo. because ɔmo nya power eight years no. yeah deɛ ɔmo yɛ yɛ ɛwɔ kurom ase no na nso ani. of course etu ɔmo akɔtena opposition ɔmo ni adwene ebu di bu man. yɛbɛ tɛ wunim. yɛbɛ tɛ wɔte aseɛ.
asɛm ne nyinaa no ah. sɛ wowɔ adwene edi bu man a mm. wowɔ power no mm. anka ɔnfa ɔman sika nkɔyɛ elevi cake. yeah Director, E-levy cake no sɛ bi nyansa bɛn ne wom ewo ka sɛ project a yɛde ɔman sika okuhyɛm E-levy cake no a mo kɔ twa yɛ no Director na yɛ hwan sika? Ɛne asɛm no. Ɛnnɛ yi sɛ Kwadwo Ampɔn Nkrumah susu sɛ ɛni sɛ obi gye ɔman sika yɛnsi kwan no nyina a obi a wagye ɔman sika bia nso ɔmmoa yɛ na yɛnkye no. Ɛnti ɔmmoa yɛ na yɛmfa Ken Ofori-Atta mmra fie because ɛnnɛ yi Sɛ yɛyɛ saa mmara no a, mmara no bɛgye Ken Ofori-Atta kyerɛ sɛ Ken Ofori-Atta ameki sure sɛ sika a yɛapuvu, wɔagye sika no wɔde akɔyɛ National Cathedral. Enti ɔmmoa yɛn yɛntwene mmra mm. because sika a obiara nyɛ nniiɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Wosi yɛnsi kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara nni, mm-hmm. yɛagye atum. Na deɛ obiara di a yɛhu no nso, deɛ na woyɛ afa ho. Ɛne asɛm.
Enti sɛ ɔpɛ sɛ yɛgye tom sɛ ɔyɛ temammuni a sɛ bi ɔdwene ɔman no ho a, mm-hmm. they should go to MPP mpanimfoɔ no hɔ na wɔn ne wɔn nka sɛ Ken Oforiatta ne MPP foɔ no a wɔde sika no uh-huh. wɔn mfa sika no mmra. Oh yeah, yeah, yeah.
yɛnyɛ no asɛm no nyinaa na waka no sɛ kɔdwe ɔpɔn nkroma yɛse saa mmara wei agya tom a Wɔn nkɔbɔ ayi ayi kano fori ata mmra. Mmra of course. Na unnecessary transaction a ɔyɛ yɛ nyinaa no. No. Ɔman no ne ne ni. No yɛgye saa sika no wie a. Ah. Yɛbɛka akyerɛ NDC foɔ two thirds of parliament no sɛ ɔmo approve mmra no. Oh yeah. Wontumi nni sika na mo mo sika no gu mo bɔtɔm na waba abɛka akyerɛ sɛ yɛntua hwɛ ntokuro no. Yeah. Yɛn Ghanafoɔ na ɛwɔ right sɛ yɛbɛka akyerɛ NDC foɔ sɛ ɔmo ntua ntokuro no Yeah. because yɛmpɛ sɛ obiara bɛdi sika biom. Ɛre. But wo a wadi sika Sika no gu wo mfunumu egu bɔtɔ mu. Mm-hmm. Wo ba bɛka kyerɛ sɛ yɛntua ntokuro no. Oh. Na korɔmfo a waba abɛwia adeɛ. Mm-hmm. Na wo sɛ ka kyerɛ sɛ mommɔ ban sɛdeɛ obi a obi amɛwia adeɛ. Deɛ wowia ayɛ no, ɛdeɛ na yɛyɛ afa ho. But at this stage, ansa deɛ ɛbɛgye saa deɛ oyi ato mu no, mm. they should come out na wɔn nyɛ wɔn fa yɛ sika mmerɛ yɛ. Ken Ofori-Atta ama a mm. bill wei ɛnyɛ adeɛ ɛbɛyɛ adwuma parliament. Na kɔdwe ɔpɔ nkuruma kura, wosi esi yi no, yɛ ma ne nkasa bi yɛ mu. Tata wonim sɛ NPP foɔ no. Ɛbɛtɔ ɔte aseɛ.
Kasa ne deɛ. Kwadwo ɔpɔn kuroma ne afɛnyɔma aken. Ɛnyɛ wɔn na na na amanfoɔ ka sɛ ɛɛ kwadwo ɔpɔn kuroma afɛnyɔma aken mu wɔn yɛ potential. Yeah. Wɔn yɛ ɛɛ politicians a wɔn wɔ future. Wɔn wɔ future. But ɛdɛ deɛ nɛ kan ayi yɛ yi. Ah, kwadwo ɔpɔn kuroma yɛ yi. Of course. Nanu bi wadwi anya adwuma. Ɛnɛ no wadwi no ba abɛyɛ adwuma. Ɛbɛtɔ wonim. Namu deɛ wɔn kɔ opposition no wadwi yɛ adwuma. Wonim sɛ saa nkurɔfoɔ yi. Mm. Papa wei kɔtena ase kɔkaa gold sɛm ɛsɛ abɛkaa kookoo sɛm ɛnɛ yɛ kookoo ne stories ne change yɛ no ɔhu sɛ ɔyɛ press conference ɔde fa hɔ biem ɔmfa hɔ biem because saa kwan no asi nti ɔwɔ sɛ ɛbɔ kwan foforɔ na wasa afa saa kwan no so ɛnɛ yi sɛ saa kwan no si a ɔnsa mfa hɔ biem that is how wɔn yɛ wɔn politics no sɛ ɛnɛ wɔn yɛ propaganda ɛka asɛm wɔ yi a adeɛ kye a sɛ ɛhɔ si a na wapɛ kwan foforɔ na ɔnam so ɛbɛta we will not agree ɛnyɛ adwuma yeah quick one commander Um Abbas Nurudeen adi nkɔmmɔ na egya bi Abbas Nurudeen ato no abusua ɛsɛ wɔ nea ɛsɛ sɛ me ɛna me ka kyɛw yɛn tie mmra Iran ne Israel wɔn mo ko dendendenden na ɛbɛ affect Ghana anaa wo deɛ ɛni kan tie wei mmra. Yɛyɛ well prepared kakra. Ɔn sɛ NPP foɔ no akɔyɛ nkorɔfoɔ bi a sesei no. Nka beyɛ akɔyɛ sɛ ɔmo mpɛ ɔman no mpuntuo. Ghana foɔ dollar no ne petrol aba fam a ɔmo ho atɔ ɔmo no ɔmo mpɛ. Because ntɔkwa a ɛsi no dynamics bebree na ɛwɔ mu. Ntɔkwa no bɛtumi atwa kyena. Ɛtwa kyena a all those eh, global economic headwinds no bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ. Bɛ na wokɔ NPP ni biara page a ɔmo bɔ mpaeɛ sɛ ntɔkwa no nyina mu na prices nyɛ dɛn nkɔ soro ah. na ghanafoɔ ho ɛnyɛ no na ɔma hyɛ aseɛ keka yi sɛ ae ɔmo no se ɔmo no na na eh, odwan bɛwu no ɔnwu yɛ ɛfrɛ no odwan funu mm. me ne wo kasa ɛboɔ bi anyɛ dɛn nkɔ soro mm. ba ɔmo deɛ ɔmo bɔ mpa yɛ sɛ sɛ sɛ patro boɔ nyɛ dɛn nkɔ soro na nka nnɛ yɛ sɛ bɛtɔ gallon one million na aban yɛ kɔka wɔn sɛ o yɛyɛ kaa russia ukraine mo ante ase nti mo nso mo ka wia wei nyinaa yɛde pia kaa nti na woyɛ ghana ni na wokɔ nkotodwa anim na wobɔ mpayɛ atia honhom bɔne a kaberɛhyia a wɔpɛ sɛ ɔman no birikyie bɛbɔ yɛn na eh, economic ɛyɛ eh, ɛyɛ sikasɛm nhyehyɛeɛ a adi yɛ a yɛn ho atɔ yɛn no yɛbɛsa akɔ ahokyerɛ mu a wobɔ atia obi a bɔ tia npp ah. nso yes because ɔmo ɛrebɔ mpaeɛ sɛ ntɔkwa no ɛbɛgyina mu akyɛ na petro bu ayɛ dɛ akɔ so you see wontumi mfa russia ne ukraine war no nkɔmpɛ ɛyɛ Israel, America ɛne Iraq no geographically koraa no it doesn't make sense. Wohwɛ Ghana yɛ top ten yɛ top ten largest traders a yɛne wɔn di dwa Russia ne Ukraine na wɔn mu bi anka ho. Wate aseɛ? Okay. Ba baabi a yɛka ho ɛyɛ Strait of Hormuz hɔ no mm-hmm. ɛwɔ strategic importance about twenty percent of global oil ɛhɔ na ɛyɛ dɛ ɛfa. Wate aseɛ? Ɛna ɛhɔ nso na Nneɛma bebree a ɛfiri Asia ɛbɛsen akɔ Europe na akɔnɛte aba Africa no, ɛhɔ na ɛyɛ dɛn? Ɛfa. So ɛhɔ no deɛ sɛ biribi kɔ so a, ɛwɔ direct impact, wate aseɛ, in the prices of crude oil ɛnom ne adeɛ. But yɛbɔ mpaeɛ sɛ biribi koraa nyɛ dɛn ɛma na NPP foɔ mo mpaeɛ no a mobɔ no a ɛnɛ ɔmo a ɔmo nim akɔmfoɔ ɛkɔ ɔmo gu nsa, ɔmo a ɔmo yɛ nkramofoɔ kɔ maalamfoɔ hɔ sɛ na nka adeɛ aba, tie asɛm aba o, akwadaa yare ɔda hɔ. na ɔse oh akwadaa no wu a monhwɛ yie na moanka sɛ yɛne ɛkuu no, tie adwen bɔne wei, that is how the NPP people are thinking, na sɛnea meka no obiara kɔ ne nkotodwe anim na ɔbɔ mpaeɛ a ɔmmɔ bi ntia NPP because ɛnɛ NPP foɔ pɛ sɛ eh, birikyi bɛbɔ yɛn mm. na yɛbɔ yɛwura Mahama soboɔ but insha Allah mm. Nyankopɔn a ɔde yɛwura Mahama abɛduru baabi a ɔde no aduru yi ɔngu n'anim ase na yɛwura ato fɔs na yɛ nhyehyɛeɛ ɔne yɛwura Same Gyamfi mm. Problem ne ba a, ɛnyɛ kwataa saa o. Sɛ kuru dɔ yɛ boɔ kɔ soro a, gold boɔ nso bɛkɔ soro ne boa. Nti yɛbɛboaboa gold boɔ, yɛbɛboaboa gold. Nti yɛ mm. wopɛ ɛboa to aba anoma no, na ɔpɛ baabi ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛgyina. Yɛwura mm. atofoɔ sɛ no watena ase ahwɛ scenarios mm. ne nyinaa. Worst case scenarios, sɛ wei kɔ soro na wei kɔ soro a,

Director, NPP ni bi a ɔwɔ Ghana bi adwene sɛ ntɔkwa no a ɛkɔ so no nyɛ kɛse na Ghana economy no nsɛe, petrol buo nkɔ soro na biribiara nye yɛn nsam. Nti wɔretwɛn sɛ ɛyi covid 19 a wɔde dwa yɛn asom sɛ covid 19 na ama ɔman no asɛe, ɛno akyi a Russia ne Ukraine starte ntɔkwa yi. Russia ne Ukraine starting to call mode kan acha ma wontumi mo ne ibi mba omia mo nyina kwa no ɔmo ka bi sɛ ɛno na ɛyɛ affect economy no ɔmo twɛn sɛ nka John Mahama ɛte akonnwa so yi nka ayi Iran ne Israel foɔ ntɔkɔ America foɔ kum yi no ɛnsɛ economy ɛnsɛ economy no sɛ Abbas Nurudin nso ne nkɔmmɔ yi mete so ɔkeka ɛka no wɔ mu sɛ wɔn yɛ prepared ɛhɔ na ɛma m'ani gyeeɛ no ah. ɔse ɔmo yɛ prepared sɛ deɛ ɛrekɔ biara no mm. aban no nso na esi baabi sɛ sɛ problem ne ba you will solve it bɛta saa na mepɛ mm-hmm. ɛnyɛ adeɛ sɛ aban no de ne nsa gu n'akyi sɛ yɛayɛ nhwɛ ha yɛretwɛn sɛ mm. ɛdeɛ na ɛbɛsi ɛsi wie a ansa ne akɔpɛ solution mm-hmm. and deɛ ma megye ne di sɛ mm. ɛyɛ prepared nie mm-hmm. issue ne baeɛ no ɛna mekɔ sɛ mekɔ kyɛke sɛ ɛnne yɛ sɛ kɔba sɛ with immediate effect mm-hmm. oil ɛntumi eh, ma ghana yeah. oil bɛn ne wɔ kurom ha mm-hmm. yɛbɛta ɛyɛ eh, nɔkorɛ yɛwɔ enough fuel a mm-hmm. at least sɛ oil ama ghana ha mm. for the next about five weeks a mm. still yɛwɔ enough oil a ɛbɛso yɛ a yɛnhyɛ ɔto biribiara enti na ɛkyerɛ sɛ ampa aban no yɛ prepared a ɛnɛ yi ɔde nneɛma egu akwan mu a yɛbɛta effect ne deɛ ɛbɛtumi aba but ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛhunahuna bebrebe. Oh, yeah. But sɛ wo compare to the NPP foɔ ekeka yi a, NPP mm. foɔ no adwene nyinaa yɛ baako pɛ. Mm. Wonim bɔɔdeɛ na ɛfrɛ no kaa me nko no. Mm. The rota wadua wo bɔɔdeɛ. Wobɛkɔ afɔ mu hɔ kaa me nko bɔɔdeɛ duro no na abɔ aba mmienu pɛ. Ɛka wɔn nko kakɔ wɔn bɛkum. Ɛnɛ yi saa na NPP foɔ no adwene. Ɛka wɔn nko no na nka ntɔkwa no agyina ma ma petrol no bɛhu ebi ɛsɛ one litre yɛtɔ no twenty Ghana cedis. Enti ɛba sɛ economy ne bɛsɛe na ɔma ba bɛka kyerɛ ndisifoɔ sɛ yɛanka nkyerɛ mu sɛ mu ntimi mu ɔman no. Oh. But ɔmo nwene sɛ 34 million Ghanaians no ɛyɛ yɛn na nneɛma no bɔ kɔ soro a yɛtɔ. But ɔmo adwene nyinaa yɛ politics, ɔmo adwene yɛ propaganda mm. sɛ deɛ na ebesi a yɛbɛtumi aka biribi ɛde atia NDC foɔ mm. because ɛnɛ yi it is a win-win situation for NDC. Sɛdeɛ ɔman no rekɔ no, da biara NDC na ɛgye fans, yɛrebɔ wɔn aba so. Enti adeɛ no nsa yi na NPP nso nyɛ abasobɔdeɛ na NDC anim ngu ase. Ɛna sɛ ai ai ntɔkwa wei kɔ ara na ntɔkwa wei kɔ n'anim yeah. na still naa no Ghana economy no yɛ good a yeah. ɛna yɛbɛhu NPP ne NDC deɛ onim ama mu o. Rɔta wonim ana deɛ na medwene nyinaa no sɛ ah. NPP foɔ ne pa ɔmo nya mpaeɛ bɔne no mm-hmm. na ɔmo mmɔ mpaeɛ sɛ ntɔkwa ne ntwa sisi a because mm. deɛ wokan Sɛ ntɔkwa na ntwa ntɛm na egyina mu kyɛ na still sɛ economy na nsɛe a mm. Ghana ni bi adwene bɛn ne sɛ NDC wɔn yɛ far better than MPP oh, because ntɔkwa wɔ yi ano ɔhyekyɛ Russia Ukraine war mm-hmm. nti sɛ egyina mu na NDC economy na anyi wɔn nsɛm a mm. deɛ na ɔbɛka akyerɛ Ghanafoɔ mm. yɛ Ghanafoɔ bɛto aba ama wɔn. Cos Ghanafoɔ binom da so dwene sɛ covid 19 no Russia Ukraine war no mm-hmm. ɛha NPP foɔ but sɛ ntɔkwa wei atwam mm. na NDC aban no anka no a mm-hmm. ɔmo a ɔmo dwene saa no bɛdwene sɛ daa bi ɛne ɛyɛ mistake ntɔkwa no affect wɔn mo mm-hmm. sɛdeɛ World Bank ɛkaeɛ no ɛnɔkorɛ ntɔkwa no affect wɔ bia ɛnɛ yi sɛdeɛ wei ɛnyɛ effect no mm. ɛnyɛ adeɛ adadaa no so nya effect ɛbɛ sɛ NPP bɛgyina yi. Ɔmo ma kyerɛ ɔmo o. Kampee bɛn na ɔmo bɛyɛ? Deɛ na Bawumia ɛkɔka?
Director, Doctor Mahmood Bawumia wɔ problem.
Yɛbɛka sɛ John Mahama koraa no a ɔnyɛ economist no o.
Yeah.
John Mahama ɔnyɛ economist no. Ɔnyɛ economist. Iran ɛne Israel. Mo akura deɛ America koraa de ne ho asa agye mo o. Director. Ɛyɛ America na ɛko o. Asɛm no deɛ ɔsɛ ɔmo te aseɛ nyinaa nso ɛne sɛ. Ah. Seesei Ghana sɛ o yɛka sɛ yɛka nokorɛ a, edwa a yɛne US di no, edwa a yɛne Amerika di no, ɛnyɛ ɛno bi na yɛne Russia ne Ukraine di. Ɛna Iran no nso no, hɔ na oil no nyinaa firi ba. Director, asɛm no nyinaa no, baabi a ntɔkwa no gyina no, ɛhɔ na oil dodoɔ no ara nam. Wate aseɛ? Enti at the end of the day, sɛ over 20 percent of world's oil, ewiase nyinaa oil a yɛuse no, about 20 percent firi hɔ ɛrefa hɔ na ɛba. Enti at the end of the day, sɛ ɛno na choke na ɛmma. na still ɛkɔ no mina nsɛe a wosi yɛ nkɔto aba ma npp wosi baomia bɛtumi ayɛ campaign campaign bɛn na baomia bɛkɔ akɔyɛ ɛbɛta sɛ woyɛ npp ni nso na wote hɔ ɔbɔ mpaeɛ bɔ ne sɛ kuro ne nsɛe a wopɛ boa to aboa aboa no na aboa no nso pɛ baabi atu asi ɛnna ɛnyɛ wo na wokita wɔ man no mhm. nti wo deɛ ne sɛ wobɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛma iranfoɔ nya ntɔkwa mhm. ɛma usfoɔ nya ntɔkwa ɛma israelfoɔ nya but wobɔ mpaeɛ no ndc na ɛkuta economy no Nti NDC nim sɛ yɛwɔ enough foreign reserves. Gold yɛ na NDC tɔn wɔ NPP kɔmpile no no. Mm. Ebi ni nyansa edi bu ɔman ebi no no. Yɛatɔn gold anya enough dollars ɛde agu Bank of Ghana. Mm. Nti ɛnne yɛ aboɔ no petro no fuel ne boɔ ɛbɛkɔ soro no. Mm. Yɛwɔ enough currency a yɛbɛtumi de ayɛ fast akɔtɔ bi abɛgu hɔ. Yeah. Yɛnkɔ Iran nkɔtɔ um. because Ghana Muslim nyɛ hɔ ne yɛkɔtɔ yɛ oil no. Mm-hmm. Nti yɛbɛtumi akɔtɔ bi wɔ baabi. Recently yɛkɔtɔ bi wɔ Angola. Yeah. Yɛbɛtumi akɔtɔ bi de abɛgu hɔ. Mm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ extend the number of weeks a mm-hmm. yɛfu hɔ no bɛkɔva no na yɛsan kɔtɔ gold yɛatɔn gold de sika no aba abɛhyɛ ma bank of ghana mm. woyɛ mpp no adeɛ na abɛyɛ mm. woni hweyɛ deɛ wobɛyɛ nyina sɛ in 2028 wobɛgye atom in advance sɛ election mpp ɛlu so because baɔmeɛ no a wode ne ba no he is a failure in advance yeah. because adeɛ yi a yɛde hyɛɛ ne nsa eight years a ɔma ntoma anya ntɔkwa ketewa bɛfa mu a wɔn de no yɛ excuses no ntɔkwa kɛseɛ koraa bɛfa mu obi ama no gye but ɛyɛ me ya sɛ npp as a political party mm-hmm. na ɔredwene sɛ nneɛma boɔ nkɔ soro nneɛma nye yɛn nsam mm-hmm. ɛmo a ɛnɛ yɛse ne boayɛfo no npp ne te dan mu bɔ mpa yɛ sɛ ɛmo ne boɔ nyɛ den because ɔbɛnya propaganda ayɛ against NDC oh. but ne wura fi sɛ mo ne boɔ yɛ dea mm. ɔno ɔbɛtɔ aboɔden no bi yɛn nyinaa nso ɛbɛtɔ bi ah. petro no a ne boɔ aba fam a ɛnɛ mpp foɔ de ɔmo kaa ekosi fuel station mm-hmm. ɔmo tumi fele ne ma no ɔmo wura fi sɛ sɛ ne boɔ no kɔ soro a ɔmo kaa bɛdɔɔso ɛbɛta sɛbi sɛ kɔnfo bɔne hyɛ nkɔm sɛ ekuro mmɔ a ɔte kuro no mu bi sɛ wɔntu mfiri kuro no mu kɔmanda first yɛnsan kɔ story wei so ɛnsɛ metie nyinaa na mehwehwɛ story ɛnsɛ mpp ni bi akasa na adeɛ ntie nkɔm a wadi dabi ɛbɛso number two akogan akogan just sat meba meba meba akogan just sat here and told us say yɛn gdp has increased by 32 percent from 83

Ɛyɛ a na mo feel sɛ yɛyɛ nkora anaasɛ dɛn? Akogan, how did you grow the economy by thirty two percent in one year? How? How? But you see, ɛnyɛ me nwanwa because because Ghana statistics the data naba, you could only do four point six percent year end. So what are you talking about? Please, saa ntorɔ no mo nyae and then lastly, Bra Kwame. Mm-hmm. Lastly, hɛ Akogan yɛ ka asɛm akyerɛ wo sɛ wo projection na wobɛyɛ no, me meyɛ projection. Ghana Nyankopɔn bɔ yɛn no ɔhyɛ da develop wall ɛde protect Ghana eh nti yɛ yɛ insulated from anything outside ti yɛ ka kyerɛ mo insulated from anything outside yɛ ka kyerɛ mo sɛ Ghana tie Ghana ha yɛn ntɔkwa bi ɛnu hɔ ɛbɛba a ɛbɛ affect Ghana eh petrol prices kɔ soro wɔ ewiase afa na Ghana ɛn affect yɛn.

Ɛyɛ eight thousand kilometres away from Ghana nti sɛ ntɔkwa si wɔ Ukraine a, ebia bɔmb no bi amɛto kasoa nti pɛtro ntumi nkɔ soro wɔ Ghana. Ma menka nkyerɛ wo, Russia ayi Iran. Sɛ sɛ pɛtro ɛfo a ɛdɛ.
Tie Iran. Ɛyɛ Iran yɛ nine thousand kilometres emu wa kyɛn Ukraine. Nti yɛka kyerɛ mo, yɛma mo ate aseɛ Iran Hwan hwan wɔɔ no ɛntimi mma Ghana ha Nyame a protect yɛn ɛntimi mma ha I'm telling you I'm telling you I'm telling you in the name of Russia Ukraine na wo ma me nkasa yɛ ate wo fuel nso nti wo bɛ sɛ bibi a bɛ yɛ afɛ te o ti ho apa nti wo ma me nkasa
okay commander yeah director ɛnɛ asɛm a woka no sɛ na yɛmpa yeah mpimfoɔ no di nkɔmmɔ of course na mekora deɛ mese ɛnɛ Sɛ ɛba ne yɛse Iranfoɔ na na ɛsɔpla yɛ oil na seesei wɔn mfa bia mu mma yɛatoto mu a na bi a meka sɛ sɛ petro yɛtɔ ne bɛyɛ 10 10 ne yɛse ɛkɔ bɛyɛ 13 a mekura ɛkɔ 13 koraa na me memmɔ dwɔmaa ma soboɔ because dwɔmaa ma mɛfa no bɛyɛ 17 seventeen sixteen fifteen ɛna wakɔ petro no na akɔ ne time na akɔ akɔ duru nine edu nine o ɛmu kyɛ wate aseɛ ɛdi ɛsɛ yɛ tum a mɛmɛ nfa ho. problem ni nyinaa no ah. because deɛ yɛhwɛ ne sɛ ɛbɛta amammuo ɛyɛ ntofato ho yɛhwɛ wo deɛ ne yɛhwɛ opponent nso deɛ mm-hmm. enti npp baayɛ wɔn se wɔn nya problems nti na fuel ne bɔ kɔduru saa no mm. ɛbɛta sɛn na abɛfa fuel no mm. ɛna problems ne ba yɛ kɔda asɛn mm. ɛna wogya fuel no wɔ sɛn nti ɛnɛ yi ndc ba power no deɛ na yɛ expect deɛ na yɛ expect nyinaa ne sɛ nneɛma boɔ no ɔbɛ stabilize no ɔbɛ mu ne gyina faako because na ntumi nyina faako ɛkɔ soro ɛdwane ntɛntɛm nti ɛnɛ yi we were expecting sɛ nka fuel no one litre ɛnyina fifteen cities. Mm. at least because na yɛ fifteen sixteen ne seventeen mm-hmm. eti ka nyina fifteen mm-hmm. ɛna wate so adi aba bɛduru nine eti sɛ ɛkɔ thirteen a wosi yɛn mpam na yɛn kɔfa wɔde kɔ seventeen mmra mm-hmm. there was a time a doctor mahmood bɔnmi ankasa gyina simpie so kaa sɛ around twenty twenty two eduru baabi a fuel one litre ɛkɔ twenty cities doctor mahmood bɔnmi anum and you expect sɛ yɛn fa saa nipa ne nsamra power. Mm -hmm. Because sɛ ɛnnɛ yi wo se ntɔkwa aba nti sɛ yɛba affect a Nyankopɔn ato hyeɛ bi ama ya wabɔ yɛn ho ban a biribia ntimi nsi mm. wonim sɛ biribi ntimi nsi oh. ɛma ne yɛ affect Ghana mm. ɛna covid baa yɛ a mo se covid a affect yɛ ɛne asɛm no ɛna mode covid levy bɛto yɛ so mm-hmm. ɛbɛta this are people sɛ bi ɔma nyini but nyansa a yɛde kyekyere ɔman i keep on saying sɛ ɔmo ni bi mm. because na dwen kyerɛ ne sɛ ɛyɛ party adwuma na ɔyɛ nti hot favors the party na ɔnka mm. sɛ wonim nyansa a mm-hmm. wose sɛdeɛ nyankopɔn ato hye afa ghana ho a global issues biara ntumi mmɛka yɛ no ɛyɛ dɛn na covid bɛka yɛ a mode covid tax baayɛ mm-hmm. nyansa bɛɛ na papa wɔanim mm. Rata, I am very sad. Oh. Sɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn nyini mm. ɛwɔ yere wɔ mma yɛ wɔ sɛ wɔn bɛ dura abɔnten a wɔn ka no korɛ kyerɛ Ghanafoɔ. Ɔsɛn ma NDC foɔ mmegyina wɔn ka sɛ ntɔkwa na Iran ne Ghana mu wɔ o. yɛbɛtwa wo nim ah. ɔhu sɛ issue wei baayɛ no ndc foɔ ɛnni nkan ama abɔnten amɛka biribiara sɛ e, sɛdeɛ ntɔkwa yɛ hyɛ aseɛ deɛ anhwɛ anim bɛ deɛ wote sɛ ndc foɔ yɛ saa but npp foɔ ni mmom ɛna di mirika aba abɔnten sɛ ɛma ndc foɔ mɛka saa ndc foɔ no wate sɛ ɔmo kasa they are not even ready to talk about that because adwuma na yɛde ama wɔn mo nti ɔmo adwene wɔ adwuma no so they are focused. Mm. Deɛ wɔdwene yɛ kwan a wɔbɛfa so a sɛbi sɛ nneɛma no boɔ no kɔyɛ den mpo a, mm. wɔbɛtumi a easy pressure no on Ghanaians. Nti director, ɛno na wɔdwene. But wo te baabi, mm. wɔadwene nyinaa ne sɛ adeɛ ne nsa yi na yɛmfa blame nkɔma party na ɛwɔ aban mu no. Oh. Nyansa na wonim. Yeah. because woba no wotɔ fuel mhm. ɛnnɛ yi sɛ ka wotɔ fuel one litre 25 ghana series a anka wompɛ because woahu sɛ 9 ghana series ten ghana series per litre no ɛno na ɛfo ɛno ne boɔ no ɛyɛ wo dɛ ɛma ahotɔ wo yɛka sɛ tɔ no twenty five a wobɛsu mhm. the same mpanimfoɔ yi the rata ɔmo akɔ kumabɔ nyina so ate mhm. but ɔmo bɛtena abɔnten a because of politics ɛne korɔ no sika na ɔmo di wɔ aban mu no they don't want to accept the truth ɔmo mpɛ nɔkorɛ. And wo expect sɛ with saa suban wei oh. yɛnto aba mfa ma mpp na mommɛyɛ ministers mm. na mo control the state affairs yeah. na ɔman no mɛhyɛ mo nsɛm ah, kɛkɛ ɔmo nkona nkɔman no asɛe o director adwenbɔne sɛ bi huriyɛ mm. mogya mpa ne tirim da ɛsan bɔne nti dɔmama dɔmama ghanafoɔ mokɔ mokɔtodwani ma monkae no of course na ɛka nkurɔfoɔ bi na dɔmama afeli oh yeah because ah.
deɛ mpp foɔ yi yei mm. ama me madwen kyerɛ me sɛ mm-hmm. sɛ ɛnnɛ yi Obi de sika bɛ daadaa MPP foɔ sɛ ɔmo nye na yɛn ntu mampanin yɛn ntu aban no ntu ngu a mm-hmm. ɔmo bɛ yɛ. Ɔmo gye di yie paa sɛ ɛnsesa aba sɛ ɔman no nneɛma ahyɛ ase ɛkɔ yie yɛsi kwan no so mm. but the writer upon that no mm. sɛ npp foɔ yi obi de sika bɛma wɔn sɛ mm. wɔn nyina yɛ ntu aban no ntungu a wɔn bɛgye to aban no to oh, adeɛ yɛ papa wɔn mpɛ the writer under npp administration. Mm -hmm. Wonim sɛ domestic loans bosea agyi ne Ghana. Director, yɛbɔɔ bosea na yɛntumi ntua ma ɛkɔbaa sɛ yɛntumi nye domestic loan bia ntumi nyɛ bosea nti na akɔ treasury bill, treasure bill nko ara ɛna na aban no de pɛ sika locally. Ɛnnɛ yi yɛtumi a meeti requirements a ɔsɛ yɛ meeti no under Atufoɔ Hene President Mahama ɛma ɛnnɛ yɛatua saa ka dodoɔ no afiri hɔ a aban no sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ bosea locally a ɛnyɛ treasure bill a aban no bɛtumi ayɛ. but npp ni mɛtena tv so mmɛka saa no korɔ wei nkyerɛ ghana fo ɔ mɛtena tv so mɛka nkyerɛ ne yere ne ne mma ɔba a ne wabɛtwa ntorɔ na ɔkɔ ɛbɛta wɔn yɛ bloody liars but maame fa ne nkɔmɔ ne si. commander um, ɛsɛ ghana fo a wɔ dubai mekyerɛ uae yeah. qatar yeah. ɛna saudi arabia yeah. kuwait kuwait mm, bahrain mom yɛmfa mpaebɔ ntaa wɔ m'akyi of course nanu yaa mefa nsɛm me nua baako okay. wɔyɛ fitani ɛna ɔso ɔmpɛ ghana ha wɔkɔɔ yɛnkyɛ wate aseɛ watu kwan kɔ ayi wɔ yi ɛnɛ hwɛ deɛ ɛsi wɔ hɔ ɛsi bɔmbo no yɛsoma firi ayi ah, iran iran bom na da yi wɔ yi ɛnkyɛ wate aseɛ ti yɛmfa mpaebɔ ntaa makyi ɛnɔkorɛ i agree with you because baabi adeɛ de kɔ no mm. the wɛta onyɔnko da no da ntɔkwa wei yɛka global issues ne ahokyerɛ de bɛba the ah. most important na ɔsi ɛhwɛ ne sɛ ah. nkuro yɛ ebubɔ nyinaa ghana fo wɔ hɔ. but me paa deɛ hmm, ɛyɛ asɛm o. wɔ bi wɔ.
asɛm a mi bɛ kɛ ma busuani bi bɛ hu ɛbɛ tia ɛbɛ hu ɔkɔhɛ video ekura kodu lasawa yi na ɔkɔhɛ wɔ yi a mɛ wu bàtà ɔsɛ mi ka mi yóò fa bi wɔ hɔ ɔwɔ ayi united arab emirates ɛnu yɛ area nfɔmu nfɔmu.